Salud oc'h tout, c'hoant eo ganeoc'h? Hirio omp 'vont da dorrel ur sell war ur gwellañ intrikadennoù, hor gwellañ taktikoù hon eus gwelet e-pad ar gandidated. Ha setu e ali an doc'h 'benn ar fin evit pep plegenn ec'h an da zisplegañ hag e ali an doc'h Omp lakaat un ehan àr video ha klask kavet hoc'h-unan aze a sikour ac'hanoc'h da da vont war-raok en echedoù klas jediñ ar pellañ posupl. Neuze krog omp diouzhtu gant ur blegenn tennet deus ur bartienn etre dinglirenn ha Rajabov. Amañ dinglirenn gant ar re wenn en deus bet c'hoariet Ronez e-unan ha bremañ tro ar re zu. Petra 'maoc'h vont d'ober bremañ? Gallout a rit ehanañ ar video giz lârin. Setu hañ da reiñ ar respont. Ur splet taktik zo da gavet atav e pep poelladenn, da lâret eo ranker gant taolioù redius, da lâret eo ober berr pe debriñ an dra bennak, lakaat gounit, berr-ranker gounit. pe pe lamm pe gounid pezhioù pe gounid ur splet berped. Setu, ez eus bet c'hoariet amañ tour da Petrig gourc'hemennoù deoc'h m'ho peus kavet an aberzh-mañ. Setu, ar pal zo disachañ ar roue war-zu ar c'hreiz evit gellet reiñ lamm dezhañ aezetoc'h. Ok, goude rouedad Etri, penaos derc'hel bremañ? Eskob Sepen Bec'h zo. Roet eo tri. Ha n'eus ket kalz kazezennoù ken gant ar roue ha marteze n'eus c'hoant da vont da skoachañ dre se daou met ne ray ket. Eskob F5, Bec'h hag aze n'eus neblec'h da vont. Rediet eo lakaat ar marc'heg 'vel ur warez. Debret 'vo. ha n'eus netra d'ober ha ma vez debret en-dro n'eo ket achu d'ar c'hudennoù peogwir e kasomp eskop ha ma klask mont war gil da skoachañ petra c'hallit ober etri berr An ober dizoloet, da lavaret eo 'm eus tennet ar pezh-gwerin a oa etre ma eskob hag hor roue. Setu n'eo ket ar pezh-gwerin a fi war ar bec'h met an eskob zo a-dreñv. Setu ur bec'h dizoloet. Ha ma vez marc'h kuit ar roue e tebran pep tra. E tebran amañ hag e tebran aze. Ha hag e vo ar fin emberr. Neuze en deus bet dilezet ar Raj- en doa bet dilezet Diedig Nerenn ur pennad a-raok. Matre, gourc'hemennoù deomp ho peus kavet tour da Betri. Du-hont evit an eil plegenn. Um, ar wech-mañ neuze vimp gant ar re wenn, etre Ikaroun ha Kamoura, ha Firouzja. Firouzja ar gall en deus bet debret aze feiz gant e dour, Poellek a oar peger eo paouez bet debret, ha bremañ, daoust m'hon eus nemet ur ronez ur marc'heg hag un tour, hag egile en deus daou dour hag ur ronez, setu sañset a-fet danvez a vefe gwelloc'h evit ar re zu, met dre ma'z eo kreñv hom zagadenn, e c'hallomp gounit diouzhtu. Klaskit ehanañ ar video. evit kavout penaos reiñ lamm. Marse 'peus kavet a-walc'h ronez ha c'hwec'h o tagañ e-seizh. Setu ar manera netra e c'hallin reiñ lamm amañ gwarezet gant ma marc'heg. Tour-gaezh evit gwareziñ ar garezenn. Ha goude-se, ba ret eo skarzhañ an tour hein, pa vez ur pezh torr-penn ret eo klask skarzhañ ar buanañ posupl. Tour-getri, setu da betra servije kas an tour amañ dre Atri evit o- evit evit hor ur riskladenn dour. Hop, tour dap getri, ef dap getri. Ha bremañ n'eus netra d'ober hein, ne ne c'hall ket nag ur rouanez nag un tour distreiñ. moaien zo ober bec'h morse met mont a ran da skoachañ gant ma roue ha n'eus netra d'ober, roet vo lamm. Gourc'hemennoù d'an holl re o deus kavet se, barregor, evit ar re n'o deus ket kavet, klaskiñ c'hoazh, er blegenn a zeu. Setu amañ oa bet c'hoariet Roué ha Chase gant Caruana ha ene Bian-Kristof Duda eus Polonia gant an Oagounied Kibarbed gant ar re wenn. Setu petra eo an taol gwellañ amañ gant ar re wenn d'o soñj. Roet 'vo ar respont diouzhtu. Marc'heg da pe-c'hwec'h er pep gwellañ, oc'h ober ur forc'higell gourc'hemennoù m'ho peus kavet an dra-se, met n'eo ket ken simpl ha-se. Kar endalc'h vije bet gwelet gant Caruana. Met moaien zo, lakaomp ret oa prederiañ e rannyezh F6 aze, hag a zo klas stankañ ar marc'heg. da lâret eo ma fivan ma marc'heg, ha e kolfen ma rouanez, met aze e c'hallan debriñ an tour. Setu ama tebrendo o tebri gant ma marc'heg gounid eo. Ha neuze ez eus moaien evit ar re zu da zebriñ da gentañ, ober berr, tour da benn dro ar rouanez Efseiz gant ar memes, ar memes soñj, hag aze e oa un tammig diaesoc'h da gavet un taol, daoust hag-eñ e kavfoc'h an taol amañ evit savetiñ ho marc'heg a zo stanket? Da bennafi n'eus ket da saveti anezhañ moaien zo mont betek e-daog an arouanez ha ma vez debret ar marc'heg e c'hellont debriñ h5 ha lamm ar skalieroù 'vez graet eus se pe lamm da lâret eo hon eus ur rouanez hag an tour amañ diskennet hon eus a skalier da skalier sañset betek ur vort ha ne c'hall ober netra a ray ar rouanez ha goude zo lamm Gourc'hemenno evit ar re o deus gwelet betek eus Marc'hig da Berc'houer betek rouanez Edaou hag Ashpen a oa un tamm diaesoc'h. Aze emaomp etre Firouzja ha Raport. Setu Firouzja ha neuze a zo gall ha Raport a zo eus Bro-Hongria. Debret eo bet amañ gant Raport ha gwelet a reer eo blegenn gwall zañjerus ha memestra evit evit ar roue du. Bez' eus kalz pezhioù gwenn ez eo ar C'haltaga. An taktik zo klaskiñ bremañ. Setu evitañ ez eus daou respont mat. Ur respont mat kentañ zo eskob da Epemp. Ret eo e tebran ar marc'heg ha ne c'hall ket bezañ addebret gant ar rouanez. A-hend-all e tebrfen-me ha ne c'hall ket bezañ addebret. Mod-se gant ar pezh-gwerin a-hend-all e vefe berr d'ar roue setu e vefe un taol mezlezenn un taol n'eus ket ar gwir da c'hoari ha setu dre ma 'z eo stanket ar pezh F an dra e vez anvet stanket pa ne c'hall ket fival dre ma 'z eus ur pezh kreñvoc'h a-dreñv e vez eo kollet neuze ar pezh. Marse e soñje d'ar raport c'hoari Tour des Paims amañ evit ober ur farigell etre an daou eskob met n'eo ket a-walc'h ha gallout a ran debriñ e c'hwec'h forzh penaos ha ma vez debret an eskob-se e talc'han e c'hallan mont kuit e c'hallan debriñ geseil zoken ha marse eskob gepemp da skouer Hag amañ n'eus netra d'ober evit gwareziñ an eskob ma'z afe da g-eizh e c'hell an debriñ. Hag em eus gouniet ur pezh. kuit n'arrache memes tra Tour des Pemmes en deus graet Firouzja eskob e daou da gentañ. Rank int deus fival ar rouanez ha goude-se n'eus debret e pemp. Hag amañ 'z eus bet dilezet gant Richard Rapporte kar ouzhpenn bezañ taget er roue en deus en deus kollet ur pezh ur pezh a-bezh. Matre, matre, dont pelloc'h? Amañ, etre Richard Laporte c'hoazh ar wech-mañ gant ar re wenn, a-enep Yann Kristof Douda. Gerc'hwer aze eus perzh Douda, marteze kuit nac'h afe Raport e-unan Erc'hwer. Ha bremañ, Aze n'eo ket ret deoc'h kavout an doare da c'hounit diouzhtu, met kentoc'h ho menoz aze evit derc'hel gant an dagadenn. Penaos ober evit derc'hel gant an dagadenn tro ar re wenn? Marcel n'ho peus soñjet er golonenn H ya seniñ eo ar golonenn H zo digor ha gwan ha ret eo deomp kas hon pezhioù pounner pezhioù pounner da lâret eo tourioù ha da damez warni evit reiñ lamm setu ez eus bet c'hoariet tour ha chunan an taol gwellañ gant Raport ha Lianne n'eus ket n'eus ket mod ebet da zifenn an doare dereat gant ar re zu. F5 n'eus bet c'hoariet met evit klask lakaat an tour da zifenn met ne 'z a ket en-dro. Nivelay-se lakaomp en efe graet me oar me an dra all evel roeg e seizh evit klask kas e dour. Amañ da Acheiz e-mije gallet c'hoari rouanez he c'hwec'h, wreg-he eizh, Fival Meurroue, ha bremañ n'eus netra d'ober evit mirout ouzh ar re wenn da reiñ lamm e Acheiz. Setu kuit na vefe rouanez he c'hwec'h histoire n'eus bet klasket F-pemp met siwazh n'ez a ket en-dro hein. Wreg e-unan memestra gant ar soñj eilañ ar pezhioù pounner war golonenn H ha reiñ lamm e Acheiz. goude Roi F6 gant Tour H6, pe traoù seurt-se. B-pevar evit skarzhañ ar marc'heg, bon, ret eo klask, met ne ra ket forzh, roet 'neus ar marc'heg, aze ma vez debret ar marc'heg war-lerc'h, e c'hallan bountañ he c'hwec'h, hag aze ouzhpenn-se e kontrollan karrezennoù pouezus, ha goude Tour F6 e c'hallan just c'hoari un avel-touraj daou ha n'eus ket kalz a dra d'ober evit 'n em zifenn a rea evel-just touraj seizh n'ez a ket en-dro gallout a ran debriñ setu gourc'hemennoù d'an holl re o deus soñjet aze klask lakaat an tour a-dreñv ar roue ha leuskel ar plas evit reiñ lamp war golonenn h Mogouse e teu da vezañ un tamm diaesoc'h aze evit ar re varrekañ ac'hanoc'h etre Yann Nipomneuschi aze ha Ferouja. Ferouja nebeut tre amzer gantañ aze barzh ur blegenn gwall ziaes dija n'eus c'hoariet F5. Tro ar re wenn, ret eo reiñ lamm. Neuze, pa ranker reiñ lamm-ose e ranker klask kavout an taolioù rediusañ posupl da redek klaskit jediñ ar berrioù da gentañ. Aze e c'hallomp ober berr en ur zebriñ e-pemp met e vefe ket mat kar debret vefe hein gant ar rouanez. Ha ma tebran en-dro, benn da fin aze 'm eus roet ur pezh ha 'm eus kollet un eskob en eskemm. Unan all a zo Evit distrujiñ penn-da-benn difennoù hor roue, Tour Dapach Seiz a zo bet c'hoariet gant Nippo Mnashi ha dilezet gant Firouzja, perak car goude roue Dapach Seiz rouanez HPM berr ne c'hall ket kas e rouanez amañ a-hend-all e tapfen en-dro e aez hag e talc'han an dagadenn en gwirionez gant tout ar pezh a zo marc'heg FPM, rouanez F-Seiz, eskob E-Pemp, aze kalz re a draoù. neuze e vez eus bet c'hoariet roegelezh ha an taol un tammig diaesoc'h dre ma n'eo ket ken redius-se met kreñv kenañ zoken marc'hig da bep pemp hag aze on prest da c'hoari petra lakaomp ma vefe vefe graet me oar me eskop eskop bet c'hwec'h pe eskob he c'hwreur gant ar re zu. Mont zo da c'hoari tourg e-unan ha aze petra ne c'hall ket ober netra en gwirionez ma'z a da g-seiz e vo debret gant tour difennet gant ar marc'heg ha goude roet he feiz honnezh a-seiz. al lann d'ar roue. Ha ma ma ta dezhañ mont da ma ta dezhañ mont da Efeiz. Marse em peus gwelet. Moain zo c'hoari ronez H-c'hwec'h, roue F-seiz. Hag amañ tourg e seiz. Bravañ a-berzh, ha ma vez debret e tebran en-dro e gesailz gwarezet gant ma marc'heg ha stanket eo an digarezenn. Brav-kenañ, brav-kenañ. Ha deomp marteze evit un eus ar re ziwezhañ, aze an eil diwezhañ a vez diwallit car diaesoc'h-diaesañ e vo etre Caruana ha Nakamura aze e weler emañ e-un e roue hag e vez taget memestra gant ar marc'heg un tour gant ar rouanez ha goude eskob Depemb, penaos gounit gant ar re wenn, klaskit ehan ar video ha ribotat ho penn. Marregaj c'hwer zo deus outañ, marregaj c'hwer. Setu en ur, en ur glask implijout ur stankadenn a zo, ha ne c'hall ket bezañ debret gant ar rouanez, dre, ma, dre m'emañ ar roue a-dreñv. Ha goude roeg e seiz, e ranker c'hoari bec'h gant ar rouanezañ-mañ. Neuze, ma vez debret ar marc'heg evidomp diouzhtu n'eo ket mat, hein, gallout a ran debriñ ar rouanez bec'h, bec'h ha lamm. Ha ma ta dezhañ un tammig diaesoc'h c'hoari honnezh gec'houer marteze ho poa ho poa ho poa disoñjet an dra-se ha se petra a rankit ober war-lerc'h setu aon da reiñ ar respont gallout a rit c'hoari amañ Marc'heg F5 bec'h c'hoazh oc'h implijout ar stankadenn amata da H6 ar roue em eus ur forc'higell honnezh H5 o forc'hañ ar roue hag un tour amata dezhañ distreiñ da da F6 e c'hallan c'hoari marc'hegaj pevar. Ur wech c'hoazh ur berr dizolo eta, hon arm eus ar re eus ar re derv, eus ar re efedusañ en echedoù. Ha goude ronez F-c'hwec'h vin em wareziñ, ronez G-c'hwec'h, stankadenn c'hoazh, c'hall ket bezañ debret. Ha ma 'z a kuit ar roue e tebran ar ronez ha goude-se e achu penn-da-benn. Ok, hemañ 'oa diaesoc'h peogwir 'oa un tammig muioc'h a linennoù de jedi. Mais gourc'hemennout a reot deus kavet rouanez marc'heg ha c'hwec'h ha rouanez Gepevar dija. Bremañ deomp pelloc'h betek... Non, n'eo ket houmañ en tu all. Setu, war-zu niz iwe'añ, Aze etre Dinglýren ha Nipomnushy, Nipomnushy hag a zo a zo bet trec'h aze en tournamant hag a raio an eil match en Magnus Carlsen sur-a-walc'h. Neuze goude roet apgedaou, tro ar re zu, penaos reiñ lamm e plas Nipomnushy. Ur wech c'hoazh ranker klask an taolioù rediusañ, eskopaj tri bec'h. Roet abastri, ranez ach-unan berr. Setu eñ ma ne rediet oa debriñ eñ lakaomp ma ne ma za da F-daou eñ e rañ da F-unan gant ma rouanez gwarezet eo. neuze ha ma 'z afe da H-daou eo memes tra eñ m'eus ket met c'hoari rouanez F-unan aze ha n'eus netra d'ober a-enep d'al lamm-se. Ha neuze e rank debriñ an eskob ha goude-se e krog o chase ronez H-unan Berr, Roeg-e-Pevar, H-pemp Berr, Roeg-e-Pemp ha bremañ un taol siouloc'h n'eo ket ret c'hoari tour-gec'heur a-hend-all e c'hall achap met klaskit ijinañ pelec'h e c'hall da belec'h e c'hallfe mont ho rouanez evit reiñ lamm. Gallout a ra mont da Astri amañ. Evit mont da G-Pevar ha n'eus ket tu gwareziñ ar garezenn. Moaien zo ober bec'h amañ, hein. Met siwazh ne c'hall ket ar re gwe- ar re gwenn debriñ kennebeut an tour, hein, pa 'z eo difennet gant ar marc'heg. Ez eus moaien klask c'hoari un taol giz-se, met siwazh ne, ne vo ket a-walc'h. Pa vefe pa vefe bec'h amañ e c'hallfen distreiñ forzh-penaos. Ha reiñ lamm memestra ege-pevar war-lerc'h. Setu, ma klaskit kontañ ho poeñchoù, m'ho peus bet respoñchoù mat pep lec'h e talvesoc'h mailh hag e rankfer da vat dont da c'hoari ganeomp pe lakaat ho c'hamp barzh ar c'hleub ma peus bet un pe zaou e talvez memestra e Hor barreg a-walc'h, kar aze hon eus gwelet eus o- e-touez partiennoù ar re ar re wellañ er bed. kwa. Setu, kenavo ar c'hentañ tro.